Preżenti ta' Missieri u ta' l-Elementi ta' l-Ispirtu s-Santu. Amen. Mulej nirringrazzjawk li ddaħħalna għal dan il-misteru hekk kbir li huwa l-misteru tal-preżenza tiegħek. Il-preżenza tiegħek Mulej li mhix faċli li nesperjenzawha fil-ħajja tagħna. Aħna li aħna bnedmin wisq konkreti nridu l-affarijiet li nħassu f'idejna u jidhru b'għajnejna ċar, allura għandi diffikultà li mmorru lil hinn minn dak li li huwa konkret. Imma inti tagħmel it-tfalna f'mixja, mixja li ddaħħalna għal din l-esperjenza li bil-mod il-mod tittrasformana. Għalhekk qed nitolbok, Mulej, li tgħinna nifhmu din ir-realtà ta' dan il-misteru mingħajr ma nibżgħu minnu, u nkunu lesti li nħallu lilek tittrasformana, tbiddilna, tkabbarna, tmexxina. Amen. Tajjeb, mela l-bieraħ il-beraħ badna xejjin, ma l-argument tal-mejda. Il-bieraħ għedna l-mejda Ġesù biex irnexxielu, ma nafx jekk għamiltux il-punt, ma tantx għamilt aktar enfasi fuqu, imma kważi kważi kull ma għedt il-bieraħ huwa biex jirnexxielu Ġesù jkabbar il-mejda kiser il-liġi. Meta inti toqgħod bl-eżatt, tkun tagħmel kollox eżatt u timxi eżatt ma' kif suppost, xi suppost tagħmlu t-tfal sa tmien snin, disa', għaxra, meta wieħed iħaffef il-primarja. Issa dik id-differenza jekk ħassitni hekk, dawk iva, dawk tgħidilhom jimxu bil-lajr, u tiggusthom it-tfal, ġieli nismagħhom hawnhekk,

Il-kbar li jibqgħu infantili ġieli jibqgħu jagħmlu hekk ukoll. Jien naf ħafna kbar infantili biżżejjed li joqogħdu attenti li sal-aħħar tarġa jekk ma jinżlux iktar it-tarġa l-oħra għax Kemm il-darba kont inkun fuq television u xi ħadd iċempel u jgħidli, Father, jekk nagħmel hekk, tajjeb, dnub?

It-tajjeb jgħallmek ħafna inqas minn ħażin. It-tajjeb iħallik fejn int. Għax tajba. Il-ħażin idaħħlek fi kriżi. Il-ħażin iġegħlek iġegħlek iġegħlek issaqsi ħafna. U dak ikabbrek. Ma jkabbrekx li inti tistaqsi l-Father Karl u Father Karl itik ir-risposta. Dak ma jkabbrekx. Imma aħna ħafna drabi fil-fidi, ħafna nies Maltin illum, mhux f'dari, illum fil-fidi huma mfaddili fuq dan il-livell, irridu risposta ċara għall-mistoqsija li għandna f'moħħna. U naħseb li meta jkollna l-mistoqsija f'moħħna, jiena nkun naf fejn jien. Tkun taf fejn int mhix eżattament dak li Alla qed jitlob minnek. Tkun taf fejn int għandu mnejn kull ma jagħmel, tkun taf fejn int iġegħlek iġegħlek ma tiċċaqlaqx u tibqa' fejn int u ma tagħmel ebda mixja. U jiena kontinwament nara Ġesù joħodna f'. ta' vettura ta' mixja diffiċli. U diffiċli mhux għax tielgħab telgħab kultant ukoll, imma diffiċli għax ma tafx sew ċert fejn int sejra, fejn wasalt, fejn trid tmur. Ma tafx. U allura hemm din inċertezza u inċertezza ħafna qawwija. Imma llum rrid insemmi ftit għax għada se nkomplu fuq dak li għedt il-bieraħ iktar iktar b'dak il-mod. Imma llum rrid nieqaf ftit b'mod partikolari fuq fuq din il-preżenza ta' Alla li il-preżenza reali ħa nsejħulha ta' Alla. Jiena b'ħajti kollha emmint li fl-Ewkaristija, fil-ħobż u l-inbid, fl-Ewkaristija, fil-Quddiesa, hemm preżenza reali ta' Krist. Dejjem hemm. Bħala Kattoliku emmintha u dejjem żammejt magħha. Ma kellix problema nżomm magħha. Imma xorta għandi imma. Imma hemm iktar minn hekk.

Issa hemm realtà differenti. Issa qabel tqabżha fil-ħin, f'liema ħin? Taf kemm iddiskutejna affarijiet fuq dan? Nibqa' ngħidilkom fuq dil-ħaġa llum. Kemm iddiskutejna. Imma f'liema ħin eżatt il-ħobż mibqax ħobż? Meta jgħid dan ġismi, meta jpoġġi jdejh u jgħid l-Ispirtu t'Alla jinżel fuqu, meta jispiċċa l-aħħar sentenza bil-fissa ta' San Kristofr, jew qabel, meta żgħar, meta żgħar. U jħassru x'moħħna. U kważi jekk naqra ħossu ngħid kalbi kuta. Għamilna sekli sħaħ, iktar mis-sekli li għamlu Notre Dame sħiħ. L-Isqaqa tal-Irmiera, ġifieri ma tkun qed ipaxxu hawnhekk, Notre Dame, il-Katidral ta' Notre Dame, din hija tinħalla. Iktar milli dam u domna niddiskutu u bqajna niddiskutu u għadna niddiskutu r-realtà eżatta ta' dan il-misteru, mhijiex xi ħaġa maġika. Alla dejjem preżenti reali. Kultant jiddispjaċini li għandna t-tabbella u fil-kappella nżommu s-sagrament. Għal ħafna raġunijiet, ta' Mari niftakarni tifel żgħir għandu tgħidli mur il-knisja intom. U d-dar fis-sotto ma tistax tifhem. U bil-qegħda fuq it-toilet ma tistax tifhem. U jien hawn nippassiġġa barra minn naf x'imkien, ma nistax niftaħu. Immur nitlob, hemmhekk hemm il-preżenti. Mela Ġesù aktar preżenti minn x'imkien għal x'imkien ieħor. Mela Alla jistiġi anqas għal il-biċċijiet. Minn hawn hekk hawn persentaġġ żgħir u hemmhekk persentaġġ kbir.

Għaliex imorru għal dak li hu konkret u dak li hu esperjenza? Alla dejjem kien preżenti, u l-preżenza reali aħna ngħidu l-inkarnazzjoni. Mhux hekk? Inkarnazzjoni, Alla ħa l-laħam. F'dan il-laħam hemm Alla sħiħ. Mhux hekk nitkellmu? Imma dan l-misteru tal-inkarnazzjoni kien ilu jeżisti għal ħafna teoloġi. Meta Alla ħalaq id-dinja, Ma għad ħa tkun ix-xemx. Ħa tkun il-qamar, ħa jkunu l-kwiekeb, ħa jkun il-baħar, ħa tkun l-art, ħa jkun l-annimali, ħa jkun is-siġar, ħa jkunu l-ħut. Meta Alla ħallaq, Alla wera lilu nnifsu. San Pawl jgħid, Iva, possibbli ma ndunawx li Alla jeżisti, il-ħolq biss biżżejjed ifaslu għalhekk. L-inkarnazzjoni hija xi ħaġa konklużjoni loġika mill-ħolqien innifsu għal ġisem li twieled fil-25 aħna nagħmluh ta' Diċembru dikinhar twieled fl-Għarba Betlehem, għal ġisem ta' Ġesù ta' Ġesù, għal ġisem ta' Kristu li hu kull wieħed u waħda minna. Interessat wieħed. Interessati ħafna fl-istorja tal-Knisja elfejn sena qabel, hekk? L-ewwel elf sena kienu jużaw it-termini bil-maqlub kif nużawhom aħna. Aħna nitkellmu dwar il-preżenza reali ta' Ġesù fl-Ewkaristija u nitkellmu dwar il-preżenza mistika ta' Ġesù fil-poplu tiegħu. Illum. L-ewwel elf sena kien jagħmluha bil-maqlub. Il-preżenza mistika ta' Ġesù fl-Ewrokostja u l-preżenza reali ta' Ġesù fil-komunità. Qlibliehom bis-sekli. L-ewwel elf sena u t-tieni elf sena inqelbu b'eżatt bil-maqlub. Il-preżenza, l-karnazzjoni ta' Alla fik. Fil-poplu ta' Alla li qiegħed jiċċelebra, fil-poplu ta' Alla li qiegħed flimkien, jitlob jew mhux, fil-poplu ta' Alla fil-preżenza ta' din il-komunità ta' Alla, jekk isegwu b'dan il-mod, qal għall-frott tax-xogħol idejna, il-ħobż u l-inbid, illi anke fih għandna nagħrfu din il-preżenza ta' Alla. Jiġifieri, il-mistoqsija, l-ewwel mistoqsija tiegħi lejha tkun, hemm post wieħed biss fejn hemm il-preżenza t'Alla? Post wieħed biss? Hemm ġew. Biss fejn hemm il-preżenza t'Alla. U aħna, l-Knisja għandha x-xogħol tagħha, bil-mod il-mod, forsi għandha bżonn erba' sekli oħra, eh, mhux tnejn oħra, erba' sekli oħra,

Il-preżenza ta' Alla fir-realtà hija dik li wieħed joħloqlok relazzjoni. Jien nara tfal jidħlu hawn ġew fil-Knisja, iż-żgħar primarja u sekondarja, u t-teachers mhux aħjar minnhom, u jidħlu hawn ġewwa, u jpaxxixu.

Jekk jekk jirnexxilek tagħmilha f'darba, ma kellekx għalfejn bżonn titqarreb lejha darba oħra. Imma jekk għandek bżonn titqarreb lejha kull jum ta' kull rakagħa ta' qdis, għalxiex? Għax għadni ma fhimtx dak li San Ġuwistin jgħid, li jiena nsir dak li niekol. L-kebba qalet biex tipperswadini hawn fuq, dal-moħħ tiegħi mħarbat li għandi hawn fuq, biex nipperswadih li jiena sirt f'Ġesù Kristu għaliex klitt il-kmiċċa ostja. L-kebba qalet biex mhux nasal s'hemmhekk. Imma sa nifsilek għidilha, intom issiru, u jew intom fil-fatt dak li qed tieklu. Intom dak li tieklu.

U jekk ma kellux intenzjoni, jista' jkun li ma sarx ħobż. Il-ħobż ma sarx ġisem, u l-inbid forsi sar għaliex kellu intenzjoni. Imma, imma fejn? Kien hemm qassis magħruf ħafna hawnhekk ir-Rabat, kien skruppluż ħafna. Qabel eżatt ma jibda l-konsagrazzjoni kien jibgħat l-abbati joħroġ barra mill-bieb biex jiċċekkja.

Għax ma temminx eżatt li sar u kif sar u x'kien sar u meta sar u min qala u jekk il-qassis kellux roba l-qalba imma dik il-qassis ikun middem. Ma jaqax u jgħid lill-qassis, Issa sew? Allura ħloqna mentalità oħra li tgħid, le, is-sagramenti,

Zzjoni, jiġifieri rnexxieli nbiddel is-sustanza mingħajr ma nneħħi t-togħma tal-ħobż u tal-inbid, imma fir-realtà s-sustanza diviża ma baqgħetx inbid, għalkemm jekk titqattieq l-inbid ma tibqax ħobż jew togħma ta' xejn, xi jħossibha mill-ġrieħi t-togħma?

Jew inkella, ovvjament, il-kelma ta' nafuha nafuha komuni, il-konsagrazzjoni, tikkonsagra, issir issir sagru, dak li kien għerf sar sagru. U li kieku Alla jħares lejja ma jaranix sagru, u hemm xi ħadd hemm barra jew xi ħaġa hemm barra illi mhijiex sagra għala ħalaqha Alla. U għalhekk ngħid, ma jgħinx il-fatt li għandna t-tabernaklu, ma naħsibx li għena ħafna lilna l-Kattoliċi fil-mod ta' kif naf li ħafna nies ta' għamlu esperjenza enormi, profonda u mistika quddiem l-Ewkaristija. Taf, mhux qed ninnega dik, imma m'għenitx fil-fidi tal-Mixja tagħna f'ħafna modi oħrajn. Imma għamilna din l-Ewkaristija għalija li tissejjaħlu xorta att maġiku. Li inti temmen fih, eh? Kellha m'hix Kattolika. Jekk inti Kattoliku, trid temmen illi hemmhekk, ġo Tabernaklu, għax jiena kkonsagrajthom l-Ħadd li għadda, MCO, hemm il-preżenza ta' Alla f'kull ostja u f'daqqa flimkien u f'biċċa waħda u biċċa żgħira, insomma, biex nargumentaw, wieħed tieħu nofsha u dak tieħu biċċa sħiħa u minn hekk ħa biċċa waħda, għax l-ostji ilna nafdawhom imma mhux minn dejjem użajna ostji, ġieli għamilna ħobż, fost ħobż. Anke għalija li nħossni prattika hemm u għandi xi oħra li qalbilkom bil-ħobż ingħata l-biċċiet niġbid biċċ il-biċċiet u l-frak itiru ħafna għaġeb u xi ftaqa farka Niftakar darba kont f'form three u kont sejjer għall-eżami tat-Taljan dak id-dak il-ħin u niftakar kif kont nisma' quddies bit-Taljan kien ħobblis.

U kont, kont se xogħol, kont il-mara ħarset lejja. Mbagħad wara qalet li kont abjad karti, boi, kont abjad karti, għax riposat u qatt tard u b'dejja bum waqgħet mal-art. Ħassni ħażin, u mbagħad ġew għalija u ma niftakar xejn, naħseb li kif waqfet għalhekk bkejt.

Naf Sur Konsejjer qed tibqa' tirrealizza u tgħid Ġesù x'għamel biex jħalli. Imma aħna aħna nemmnu eżattament f'din il-ħaġa, f'din il-preżenza. Huwa min hija xi ħaġa li temmen fiha, inkella m'intix tajjeb. Minflokha min hija xi ħaġa oħra li iktar importanti li ħa nitkellem dwarha issa. Minflok il-fatt li aħna għadna din hija esperjenza. illi lilek tbiddlek, tittrasformak. Dik li suppost tgħallimna, illi dan mhux att maġiku li temmen fih imma esperjenza ta' trasformazzjoni personali. M'iniex il-quddies tiegħi ngħidha ħadd. Dak huwa l-mantra tiegħi jew il-brainwashing tiegħi. Allura dejjem minn hawn fuq dejjem ngħidilhom in-nies jekk ħa toħorġu minn hawn ġew eżatt kif dħaltu xi ħliel li ġejtu tagħmlu. X'ġej tagħmlu?

Fir-rigward tal-preżenza reali ta' Ġesù Kristu, jekk ngħidlek, il-preżenza reali ma tagħmillek assolutament xejn. Bqajna nbiddlu l-ħobż mingħajr ma bdejna nbiddlu n-nies għal ħafna u ħafna sekli. Dik, irnexxielna nbidlu l-ħobż. Anzi, teologu jgħid, il-ħobż kapaċi jgħid iva lil Alla ħafna aktar minn kemm jien u int kapaċi ngħidu iva għall-preżenza tiegħu fina. Il-ħobż kapaċi jgħid iva lil Alla u jiġbru fil-preżenza t'Alla f'moħħok jew f'idejk. Imma jien għandi problema kbira biex jirnexxieli ngħid iva lil Alla. Allura aħna ferħanin li rnexxielna kif nbiddlu l-ħobż u nbiddlu l-inbid fil-ġisem u d-demm tal-Mulej, imma ma għallimniex li inti tagħmel il-bidla fil-preżenza jew tittrasforma meta inti tidħol ukoll fil-preżenza ta' Alla.

fil-preżenza ta' Alla, jekk kellek xi ħadd jgħidilek, jew veri, veri ngħidlek, jiena ħadt ma nagħmilhi, anqas f'formazzjoni ta' seba', tmienja, disa' snin, sakemm sirt saċerdot, ma kien hemm enfasi jew insistenza jew xi ħaġa jew suġġett jew fl-iskola, fl-università, li tgħallimna kif inkunu preżenti għall-preżenza ta' Alla. Kif inħalluha din il-preżenza ta' Alla tagħmel differenza f'ħajjitna? Imma huwa biss meta inti kapaċi tkun preżenti għaliha li tesperjenzaha din il-preżenza reali. Does it is? M'hemmx mod ieħor. Ju l-argumenti l-oħra ma tantx jagħmlu sens. L-esperjenza tal-preżenza ta' Alla fl-Ewkaristija hija laqgħa tal-qalb, il-qalb li jaf jiena the inner me, the deepest me, dak li huwa jien vera, aħna ġejna nużaw il-kelma qalb. Hija l-laqgħa tal-qalb tiegħi ma' Alla, meta qalbi tkun kapaċi taf tidħol fil-preżenza. Imbagħad l-Ewkaristija issir vera preżenza. Permezz tal-preżenza tiegħek. Billi naf li hemm preżenti vera, vera, vera, u jiena ma dħaltx, nerġa' nirrepeti, fil-preżenza ta' Alla, il-preżenza ta' Ġesù fl-Ewkaristija ssir vera preżenza, mbagħad jien naf li noqgħod inkun preżenti għaliha.

U jekk taf tkun preżenti għaliha, tista' tkun esperjenza profonda daqs jew iktar jekk trid mill-preżenza ta' Alla fl-Ewkaristija. Jekk jien naf u nkun preżenti għal xi ħaġa bħal din, hija l-esperjenza ta' din l-Qalb tagħna li nidhru fiha l-Ewkaristija. Irridu nimxu l-Ewkaristija bħala Ewkaristija issa, bħala tqarbina, eċċetera. L-Ewkaristija hija li nimxu minn kliem, minn ħsieb, minn raġunar, minn argumenti u mmorru għal dak il-post fejn m'għandniex għalfejn nitkellmu. Ma nafx għalfejn ngħidu xejn, m'għandniex għalfejn nargumentaw xejn, imma sempliċement inkunu preżenti għal dan il-misteru kbir. Sempliċement noqogħdu hemm. Nomodu, nomodu bil-mod. Tiftakru kemm għajtu magħna? Ma mmorrx niktmu l-ostja.

Mhux talli suppost mhix ostja li tinħall, li suppost hija ħobż għażmur, ħobż iebes illi ddum tonqogħdu biex nieklu sew, u toqgħod hemmhekk tenżel bil-qiegħda f'postok u toqgħod tonqod, tmeċċlaqx piż. Imma toqgħod tonqod bil-mod, il-mod, il-mod, tonqod sew. U inti f'dak il-mument, int tidħol f'din il-preżenza, u f'din il-preżenza int tittrasforma ruħek għax qed temmen li inti qed tiekol u qed issir dak li tiekol, eċċetera, eċċetera. So, f'dik l-għaġ. F'din l-ikla tal-ħobż u l-inbid, aktar milli ovvjament tibża' li tigdel l-ostja, int suppost toqgħod hemm komod bil-ħobż. u t-tiem l-inbid jitħu f'xi komunità fejn l-inbid ukoll jaqsmu hekk il-fader ma jkunx xeħħiħ ħafna u jaqbad jagħti inbid lil kulħadd, mhux bħal fader Khan, fejn jidħlu mija l-abbatini kien dejjem kelli issa baqgħeli wieħed biss. Għaliex jien filgħodu fis-tmienja ta' filgħodu nagħmel inbid biżżejjed biex ikun hemm setgħut.

Imma fil-qbiż għajruni din imma suppost hemm tiehem, hemm qiegħed hemm, tomgħod il-ħobż, ittiehem l-inbid, tmaxxar il-misteru. Għandna kelma sabiħa bil-Malti. Tmaxxar il-misteru. Sakemm xi ġurnata tasal biex tifhem li inti qed issir dak li qed tkun. Ħanqgħod niġri hekk u mbagħad fl-aħħar nafdaw, jirnexxielna nafdaw u naċċettaw dak li dejjem konna. Aħna dejjem konna l-ġisem vera ta' Ġesù Kristu. Jien ma nemminx, nitqarreb kuljum u ma nemminx li jiena l-ġisem vera ta' Ġesù, imma jien dejjem kont il-ġisem vera ta' Ġesù. X'nemmen jien, x'nifhem jien, x'nirraġuna jien, x'naċċetta jien, hawn fuq, fuq dal-biċċa fuq ħsajrna li hawn fuq, ma tagħmilx differenza. Bħalma l-preżenza ta' Alla mhix qatt dejjem preżenza ta' Alla anke jekk ma nirrelatax magħha xejn, xorta hemm li hemm, u daqshekk ieħor huwa int tbejjem il-preżenza ta' Alla, jew int tbejjem il-ġisem mistiku ta' Ġesù, int tbejjem il-ġisem vera ta' Ġesù Kristu, anke jekk il-bniedem ma tifhimx. Aħna, dan il-ġisem aħna, u kull uman ieħor li hemm hemm barra, anke jekk għadu qatt ma fehem, għax jista' jkun Musulman, u jista' jkun Lhudi, u jista' jkun Pagan, u jista' jkun Buddist, eċċetera. Ukoll. Ukoll. Naħseb li kieku bħala Nsara m'għandniex l-Ewkaristija, kieku konna nivvintaw xi ħaġa biex innidu l-ħakka bilfors, għaliex din hija l-iżgħar ħaġa importanti. Nipprova nkun ferm qasir għal din it-tieni parti.

Għax il-messaġġ għandu bil-mod il-mod jiġi aċċettat, sakemm, ħa nitkellem b'mod mistiku jew kellha b'mod bibliku, ħa nuża ftit kliem tal-Ġdid Testment, sakemm l-għarusa, hekk jpoġġiha, iżda Pawl Pont, sakemm l-għarusa tkun lesta għall-għarus fit-tieġ tagħhom. Għalhekk għandna bil-mod-il-mod nirrepetu, sakemm l-umanità kollha tifhem tirrealizza li hi l-għarusa ta' Ġesù Kristu. L-umanità. San Pawl kważi jazzarda u jgħid, Il-ħolqien kollu ilu jokrob għaliha din, il-għarfien. Il-ħolqien, jgħid, il-ġebla wkoll, mhux il-bniedem għax jifhem, jirraġuna, il-ġebla wkoll tokrob. Għal din ir-realtà mistika tal-tbidil tal-modi, Ġesù daħal fl-istorja tagħna. Il-festa tat-Tieġ hija ħafna simbolu li Ġesù juża ħafna drabi, ħafna drabi Ġesù stess, il-festa tat-Tieġ. Din hija mbagħad anke anke San Ġwann l-ewwel l-ewwel miraclu sinjal ikun festa tat-Tieġ, jibda b'festa hemmhekk. Ir-Regatta Ewkaristika fil-Quddiesa mill-Atti u l-Kliem għandu żewġ, erba' se ngħidu, erba' aspetti prinċipali. U se nitkellmu ftit fuq dawn l-erba' aspetti prinċipali illi aħna għandna nimitaw, ngħixuhom. Forsi hija ħafna strampa hekk just to know about it. li l-kliem li aħna nużaw fil-konsagrazzjoni, il-kliem, hemm ħames postijiet li jirrakkontaw li kien jkun mal-konsagrazzjoni. Nerġa' nfejjek sa erba' postijiet. Għalkemm San Ġwann jirrakkonta b'xi mod, jirrakkonta wkoll fil-meta meta jittrasforma l-ħobż u jitkellem dwar dwar l-Ewkaristija, jiekol ġismi, li jkollu l-ħajja ta' dejjem, eċċetera Hu juża l-istess verbi wkoll, ħa Ġesù ħa l-ħobż, qasmu, radd il-ħajr u tahulhom. Hu juża dejjem l-istess verbi li tintuża anke fl-Ewkaristija, f'San Ġwann. Imma għandna erba' partijiet oħra li nużaw, tnejn minnhom li nużawhom, li aħna fl-Ewkaristija nużawhom bil-kliem eżatt tiegħu, hija dik dak ta' San Luqa li nitolbu naqraw l-Vanġelu fis-sena, u dak ta' San Pawl. U dawn kienu iż-żewġt nies li kitbu huma żgur il-kitbiet kollha li għandna u qatt ma ntqabdu ma' Ġesù Kristu. Qatt ma kienu hemm, qas kienu hemm żgur għall-inqas, ma kinux qas biss preżenti meta saret l-ewwel Ewkaristija. U allura għandna dawn l-erba' aspetti prinċipali li tkellem fuqhom u nagħlqu. L-ewwel ħaġa li qed tagħmel hija Ġesù ħa ħa l-ħobż f'idejh, is-saċerdot jieħu l-ħobż f'idejh. Int għandek tieħu ħajtek kollha f'idejk. B'lingwaġġ xi ftit skandaluż. Għax għandna l-ħobż tal-mejda jiġi msejjaħ ġismi. u l-bib jiġi msejjaħ Dennju, hu hu skandaluż. Imma aħna xbajna nagħmluha, konna daqshekk żgħar meta bdejna niġu l-quddiesa ma' Mami u allura dejna ma ma tux skandaluż, imma huwa skandaluż illi dan il-ħobż issejjaħ ġismi, dan id-demm jissejjaħ demmi. U int għandek tgħid iva. għall-realtà innifisha. Għax hi qed tgħid li r-realtà kollha hija l-preżenza ta' Alla. Hi r-realtà ta' kollu li ġib magħha l-univers fiżiku mit-tbatija demmija ta' ħajtek u tad-dinja kollha. U int qed iva lil din l-istorja. L-istorja li tixhidek tgħid iva lil din ir-realtà li qiegħda f'idejk, ħajtek. Imbagħad għandek tirringrazzja l-Alla tagħha. Eucharisteo, Il-kelma eucharisteo bil-Grieg tfisser ringrazzjament. Hekk tfisser l-Ewkaristija, thank you, grazzi. Nrotħan, hekk jitkelma, peress li dik hija l-lingua, bil-Grieg, dik hija l-lingua. Illi din l-isem il-Alla li hu l-oriġini tal-ħajja tiegħek, hu l-oriġini tal-univers, huwa l-oriġini tal-ħolqien kollu, huwa l-oriġini ta' kollu li jeżisti, inkluż il-mewt, hija parti mill-ħajja. Il-ġimgħa kellna esperjenzi traġiċi quddiemna. Jiena tifel tagħna tal-iskola tagħna, Form One, kellhom inċident ta' nhar il-Ħadd u allura mitet omm u nanntu u l-bużna kienet għalih fl-ITU u dal-tifel qiegħed hemmhekk irid beda jipprova bil-mod il-mod ir-Rettur l-Imqaddi kull darba jibda jipprova jidħol fir-realtà ta' omm u mietet. L-immaġni għadu. Kont akli u ngħandu kien jidejn magħhom, mietu. Ftit traġika tidħol fiha, din hija l-istorja. Għada filgħodu qed inkun għandi l-funeral ta' ħabib tiegħi li kien erba' xhur iżgħar minni. Konna l-iskawts flimkien. Se jien nagħmel funeral għal Tom nippridka fuq din ta' lill-Mister ta' din il-ħajja li l-mewt hija tagħmel parti minnha. Mhux il-mewt hija l-parti negattiva tagħha jew il-mewt hija n-negazzjoni ta' dil-ħajja, le, il-mewt hija parti integrali mill-eżistenza tagħna. Dejjem hekk kienet, hekk ħalaqha Alla, hekk kienet kellha tkun, dejjem kellha tkun hekk. Minhom noqogħdu msebbi. U inti tgħid lil Alla grazzi ta' din ir-realtà kollha sħiħa, tal-ħajja sħiħa bil-mewt u anke l-qamħmien wara kollox. Allura fid-dawl l-Eukaristika tiġi mfakkra l-passjoni ta' Ġesù, il-mewt ta' Ġesù u l-qawmien ta' Ġesù. U inti dak il-ħin qed tagħmel x'inhi l-grazzi tiegħek. Att ta' għażla ta' gratitudni. Hekk għażla tal-abbundanza, tal-apprezzament ta' dak, Alla jew Ġesù, li jidħol fik u jgħallmek u tibqax iċ-ċentru int. Il-problema tagħna kif hi? Jien iċ-ċentru tal-univers?

Mbagħad għandna l-qsim tal-ħobż, hekk kien jissejjaħ l-ewwel Ewkaristija. Ma kienx jissejjaħ quddiesa, ma kienx jissejjaħ tqarbina, ma kinitx tissejjaħ Ewkaristija, kienet tissejjaħ qsim tal-ħobż. Id-dixxipli ta' Emmaws niżlu u għarfuh fil-qsim tal-ħobż.

U jista' jrid isir design fuqhom, le, jew li jsir hawn kien hemm ridundanza għal darba. Issa s-sagrifiċċju hu jiena u inti li rridu ningħataw, ningħataw u ninqasmu u nidħlu u ningħata tħalli ħajtek tiġi maqsuma, użata, mingħajr ma toqgħod tipproteġi jew tiddefendi lilek innifsek. U waqt li tagħti lilek innifsek, tiskopri. Verament, tgħallem. Dak suppost jiġri fil-Quddiesa. Għalhekk tibqgħux fil-ferħ. X'inti tingħata tiġi hawnhekk biex tmut, dak is-sagrifiċċju tmut ma' Ġesù, u tiskopri min int vera li qaqqas qatt ngħaddilek meta tgħollu tieħdu tliet kulturi ta' moħħok. Min int vera. Tiskopriha bil-mod. Għalhekk Ġesù juża kliem bħal, Sakemm il-ħabba tal-qamħ ma tmutx, tibqa' weħidha. Imma jekk tmut, tagħmel ħafna frott. Il-qamħ mitħun u l-għeneb magħsur isiru l-ħobż maqsum u l-inbid li jixteret. Hekk ukoll int. M'hemmx mod ieħor, ħbib vera, aħna, l-Ewkaristija hija ħafna importanti allura, u l-Quddiesa ġieli. Għaliex huwa dan huwa l-mod ta' kif inti vera inti tagħmel di trasformazzjoni sseħħ fil-ħajja tiegħek. Imbagħad l-aħħar punt huwa dak li ġiġa semmejna, imbagħad tibqa' tomgħod dan il-misteru għall-kumplament ta' ħajtek. Ġara żewġ minuti, però skont min tagħmel fi kwiet, sakemm il-kor jispiċċa jkantar. Mele, int tibqa' tibqa' tomgħod dan il-misteru għall-kumplament tal-ħajja tiegħek. Il-verità divina tiġi magħrufa bil-parteċipazzjoni u fil-prattika. Mhux b'ħsieb jew diskussjoni jew twemmin, le, int għandek tiekol il-verità. Aktar milli tifhem Amerika minn hi, imma aħna aħjar iqsma fuqha. Aħna wlied lejn l-enlightenment, kelma mistika, spiritwali li użawha, użawhielna, użawhielna x-xjenzati u sejħulu fiż-żmien enlightenment u l-mixgħuba dawk li lilna tefgħuna fi żlam ġabbar.

Dak li għamel Kristu issa qed jitlobna u jitlobna nagħmlu aħna. Dak li qed dak li qed ngħidu hawnhekk. Dak li għamel Kristu dak is-salib hemm fuq u laħaq is-Sibt li ġej bil-lejl niċċelebraw il-Qawmien. Dak li għamel Kristu qed jitlobna nagħmluh aħna. Is-sagrifiċċju ta' quddiesa mhux is-sagrifiċċju ta' Ġesù Kristu, huwa s-sagrifiċċju tiegħi issa. Hi għalija huwa s-sagrifiċċju. L-uniku darba, raġuni, għalfejn ma għandekx tipparteċipa fl-Ewkaristija huwa jekk int m'intix lesta. Int m'intix lest illi tipprova tgħixha b'dan il-mod. Hekk biss tinftiehem bħala l-ikla tas-sagrifiċċju. Ġesù għamilha darba għal dejjem. Aħna għandna l-għażla nipparteċipaw fiha. Nitna' ħa nkun jiena s-sagrifiċċju issa. Fil-quddiesa kien hekk, jiena s-sagrifiċċju. Se npoġġi lili nnifsi bħala sagrifiċċju. U m'hemmx sens tistaqsi ħaqqek jew ma ħaqqekx. Aktar staqsi. Jiena lest biex nipparteċipa fiha. Il-quddiesa ta' xi ħadd tgħidx, Qerrejt li ma nifhimx il-logħbiet kollha, ma nafx jekk qrejtx tajjeb. Ieqaf aħseb fuq dan l-aġbiħ u ibda saqsi l-mistoqsija, Jien lest nipparteċipa? Belmont. Il-ktieb ta' difimazzjoni ta' din preżenza ta' das-sagrifiċċju, ta' din l-għotja ta' dan il-qsim ta' ħajti, jien niġi trasformat u ma noħroġx minn dak il-bieb kif dħalt. Kull darba. Kull Ewkaristija. X'jekk nifhmu sew x'qed nagħmlu, jekk aħna onesti, probabbli, Qatt ma kellna nħarsu lejn din iktar. Ħafna drabi minn ħajti, għaliex probabbli ma kellix l-intenzjoni jew ix-xewqa li nieħu, nieħu, nirringrazzja, naqsam u niekol u ninbidel fih. tekniċi. Jekk jien m'għandix, jekk jiena m'għandix l-istess ta' parteċipazzjoni, qed nitqarbel ħażin jekk innesa' l-ħaħol minn fuq. U aħna fil-moħħ tagħna, għedt tal-Enlightenment, użata biex ngħidu, taf xi trid tqarbel ħażin? Ma tilħaqx tqerr.

M'għandhiex taqsam ma' dnub, dnubek, m'għandhiex taqsam ma' qarrejx, m'għandhiex taqsam ma' ħaqqik, ħaqqekx, jew le. Għandha x'taqsam int lest li tiġi bħala midinba, bħala midneb kbir jekk trid, u tiġi u tħalli fil-preżenza ta' Alla titrasformak? Jekk iva, tilqagħlek. Jekk ma tridx, ma tafx tipparteċipa. Hija kwistjoni ta' afx tipparteċipa. Għalhekk preżenza. Għalhekk wara hi llejla anki nirringrazzjaw ta' l-annunt sabiħ li qed iddilja magħna mingħajr ħafna ġudizzju, mingħajr ħafna kejl, mingħajr ħafna tqanżiħ, imma ddaħħalna f'misteru kbir illi lilna jfixkilna u fl-istess ħin ikabbarna, li lilna jħawwadna u fl-istess ħin idawwalna. li jgħidilna li xi mkien hemm quddiemek, u fl-istess ħin jagħmilna akbar mill-ħajja. Għalhekk, nitolbok, Mulej, timlilna qalbna bik u twassalna biex nidħlu f'dan il-misteru, nipparteċipaw fih, u nsiru dak li dejjem konna, insiru l-ġisem tiegħek. Amen.